kutunga ekigambo eki barikweta possession, demonic possession, kushanga omuzimu gukushutamimu hati nigwo guriyo nigukutegyeka. Tikirikubaasika aha muntu ojunirwe. Eh? Tikirikubaasika. Nyowe nkanwa kagamba haine ebintu ebindabiremu buzima ohika oreeba ngu haine abantu abariyo nibanta omu cupa zaabo. Kwonka Bwotajunirwe n'obu akushanga akasasiro oriyo norya akasasiro. Kwonka ningira abarogo nibebuuza beitu ogu akamira ki? Ahabw'enki? Bibuli negira omu Yohana y'okubanza eshura ya kana ogwa ogw'okubanza kuhika aha gwa kana nihagira ngu ogwo ori omuri imwe imwe abajunirwe we ojunirwe ogwo ori omuri iwe nasinga ogwo ori omu nsi. Ori omuri iwe iwe ojunirwe ni Ruhanga. Ruhanga Taata, Ruhanga ahabwitwe, Ruhanga Omwana, Ruhanga ari naitwe, Ruhanga Omwoyo Orikwera, Ruhanga omuriitwe. Wojunirwe, Omwoyo Orikwera naija akakwate ke, Omwoyo Orikwera nakakwate k'omwoyo waawe bakwatana Ruhanga atuura omuriiwe. Hati sitaani ohaine arikuroga Ruhanga? Maawe ori omuri Kristo hati baaza kukuroga baine kubanza baashaba Yesu orusa. Nikyo Pastor Eric yaanagamba. Ngu we ori omuri Kristo, nkaine nakubaasa kukwita. Yes mbabaasa, Baiburi negira ngu abaitsire b'omubiri bariho, kwonka tihaine arikubaasa kukuroga ngu ariyo nakucuncumura ariyo nakuta omu kipa, Yesu baramutaire omu kipa ahabw'okuba niwe oine akakwate na Ruhanga. Mbwenu enjoka ya Musa ekamira ez'abarogi n'abafumu, kwonka tikirikumanyisa ngu abafumu n'abarogi tibariho, bariho. Kandi yowe otajururwe mba kukuroga ninkushanga aha kasasiro ojwire ebipumpuriya mbwenu iki imwe mwahurira nitwija kubagambira engiri imwe mukabyeta emizaano mukabyeta za katemba nambwenu washoma n'omuri samwiri y'okubanza eshuura y'abiri na munaana omugabe sawulo ku yahikire yaaruga ahari ruhanga ku yaarugire ahari ruhanga hati yaatandika kuza kuronda amaani yaaza ow'omufumu Nambwenu ka mbagambire, obu Baiburi neegira ngu ekibi, ekibi kyo- ky'obugomi nikyo kimwe n'ekibi, nikishushaniisibwa n'ekibi ky'oburogi. Ogwo mushororongo ngu tinkumanya mwaba muraguhuriireho, ogu Saulo ku yaagiire kuhika naakuza ow'abafumu, akaba naategyekwa amaani ga Ruhanga, ku yahikire yaagomera Ruhanga, hati Ruhanga yaamurugaho, yaatoorana omugabe ondiijo Daudi. Hati Saulo ku yaashangire amaani atagaine, beitu akitwara abantu abo abafumu niki? Nibenda amaani. Buri muntu naayenda amaani. Nambwenu hati baapasita abaingi nibenda amaani. Imwe abari okwe ku okuba nooreekanisa abantu batakugwa, iwe ogira ngu aba tibaine mwoyo orikwera. Niinyenda kukugambira, noobaasa kushanga amaani agariyo nigakugwisa n'ag'emisambwa. Oshanga omufumu akabura akatare hati yahindura eiziina nibamweta Nabi nanka ogu eisabo ryeye yaryeta ekanisa. Bibuli ne ekabigamba omu Paulo akabigamba omu Bakorinso ngu sitaane neyehindura nka maraika w'omushana. Kandi teky'okutangaaza ngu n'abaheereza be baatandika kutwaza batyo. Mbwenu. Niinyenda kukubuuza iwe ohurikiriize, amaani oriyo noogyendera aha gooha? Aga Sitaani nainga aga Ruhanga? Ahakuba turi omu rutaro rw'Obukama. Nikyo nkwenda kugamba gye kandi nkakigarukamu, iwe waaba okiri omu by'ediini, ori omu ruhuzyo. Ahakuba Sitaani aine obukama obw'okucwekyereza, mbabweta obukama bw'omwirima. Nikaija kwiba, kwita n'okucwekyereza. Ekyamuhaire ekyetakweenda oyetegyereze n'obukama bwa Ruhanga ahakuba ago nigo maani agakugisinga. Enjoka ya Musa yaamire ya Sitaani. Kwonka abaine kuba bari omu bukama bwa Ruhanga bari omu ruhuzyo rw'ediini. Ediini narwo n'oruhuzyo rwa Sitaani oru yaataireho kugira ngu otarimanya amaani agari omu bukama bwa Ruhanga egume ekusingwire. Mbwenu amakuru marungi. ag'Obukama bwa Ruhanga nigagira ngu waikiriza Yesu, ekirikukutaanisa na Ruhanga nikirigaho. Omwoyo waawe agaruka gye akakwate n'Omwoyo wa Ruhanga, oze omu Bukama bwa Ruhanga kandi Sitaani eba etakikwineho bushoborozi. Mbwenu mwebare munonga abaateera kandi mubaasa kugaruka mwongyere kuteera amasimu gaanyu. Ah, Omurisa Brian, Brian, hariho ekibuuzo ekindi. Mm, Ah, omushaija yaabuuza, mm. Tukiri aha kigambo amahembe, ahakuba oijuke nyowe ningira ngu amahembe tigariho. Yaagira ati, ku ndabe ningira ngu amahembe tigariho, ngu ka noogyenda omu irwariro bagakutiire, a- ow'omushaho akagakyebera, akagareeba, akagagaragurira, Ati, Mbwenu noogira ota ngu amahembe tigariho kandi omuntu arikugyenda arwaire gakakira bakagakyebera? So otakagambire niinyenda kumutebeza ahabw'okuba oyijuka ebi ebi twazamu hati hatakaizire ngu Baiburi neegamba ki. Niinyenda mbanze muhe eky'okureeberaho eki. Nyowe omuri Kabwohe, omu kyanga eki barikweta Kabwohe, ndagyenzire abashaija abari aha kiina aho. nkaba nimbashoboorora nti amahembe tigariho n'abandi bashaija bakushoboorora twaza ow'omukazi w'amaani orikukuura amahembe omuri kabwohe twakwata omuntu twamuta ahari piki twamutwara nk'ow'okuza okugakuura ku twashireho tuti ngugu biri niwo twaba nituhakana nawe tuti twamureeta ari kubi Ah, Titi twamureeta ari kubi yagira ati, Ee, atari kubi ati, Ee, ati, Ha. Ati, Mumwiheho. Obiro obwo niwe twa nituhakana na- nk'oku omushaija akaba ariyo naakigamba. Omushaija yaahikayo yaamukwatakwataho omukazi yaagira ati, Angaahaga muri kubi. Tukamushashura enkumi itaano kukyebera, twaheza twagyenda tuti, Mwabareeba? So ab'amahembe nibaba nibenda sente abakugira ngu nibagakuura. Ah, Nk'oku Omwami Brett yaabigamba, N'amazima amaani ga Sitaani gariho. Kwonka amaani ga Sitaani Ruhanga takugaikiriza nigabaasa kukosa ensi egi. Takwikiriza ngu Sitaani atuteho amaani ge ago g'aine. Yaamwikiriza n'eizooba rimwe ryonka, Sitaani naabaasa kukwata ensi. Ekyo baraba eki eshongoro kya Brian yaana Bright yaana yagamba ngu ngu ngu akakwata Sitaani yaamunyenyanyeenya. N'amazima akamukwata yaamunyenyanyeenya, yaamutsiba, yaamutaho enjegyere, Yaamunaga omu kiina kitaine bugarukiro. Nikyo Sitaani ataine bushoboorozi aha bantu abari omu nsi egi, abajunirwe n'abatajunirwe. Kwihaho, Ruhanga naamwesiza obumwe nk'oku yaayemwesize aha bwa Yobu. A Akwatamu abamwe abakora e, abagwa eiraro. Ahabwaki? Ahakuba byona ni will of God. Ebyo n'okwenda kwa Ruhanga. Nk'oku a, hariho maraika ou bakweta Rufu. Kuraaba orashomera ekitabo ky'Okushuuruurwa, oryahurira ngu ngu ekijoka n'okuzimu, ngu ekijoka na, na, na, na, na Sitaani na Rufu ngu baanagwa omu kiina ekitaine bugarukiro. Ogwe marayika orikwetwa Rufu nawe Ruhanga naamweyambisa ninga shi naamukozesa aha kwita nyowe naiwe abahurikirizi. Mbwenu Sitaani, Ru- Ruhanga akasigara naakozesa Sitaani nk'okukozesa Rufu, nk'okukozesa abantu nka Okero, Kwonka boona nibakorera ahari oda ya Ruhanga. Aka nyowe niko ndikwenda ngu omuntu ashoboorokyerwe ahu ori hoona. Tihariho oriku- o- ou orikubaasa ku- tihariho ahu Sitaane arikubaasa kuraba aha riisho rya Ruhanga akaija akakukyena Ruhanga ataikiriize, oba ojunirwe oba otajunirwe. A- ahabwaki akuba ruhanga na- omuntu otajunirwe naba akiri owa ruhanga naaba nayenda ngu aije ajunwe kokusikya tayimu oyangire kujunwa